ntate yo matla ntate wa kwa legodimong ke a go mema ke a go bitsa nna ke le go molata wa lentswe la gago o tsena le rona tshimolong ya tiro le papa mmabaledi modimo mongwe bitsa wena ke mema wena jehova yo a phelang mmabaledi modimo wa iseraele tsena gare go malapa bana ba gago botlhe ba kulang jehova ba tlhogonofatse ko wena papa mmabaledi modimo mo tlemisa letsogo la gago le le halalelang jehova ba o ba utlwe ba le legodimong jehova o ba utlwe jehova ntate o ba utlwele botlhoko papa modimo o maatla modimo dikgagolo tsotlhe tsena jehova ntate mmabaledi modimo iseraele tlhogonofatse tirelo ena papa o tlhogonofatse lengwalo la gago le le go tlo go balwa e be go bua wena jehofa ntate mmabaledi modimo motle tlhogonofatsa digalapa tsa mohlanka wa gago le melaka jehofa ntate le kgotlhe ko wena ka monwana wa gago go bua wena jehofa ntate mmabaledi modimo motle wena o kileng wa bolela gore mangwalo a gago jehofa ntate ke a bogala a lotsitseng jaaka thipa e e lotsitseng jehofa o modimo o maatla modimo dikgaogelo tsotlhe taua loko la juta papa ke a o kopa papa ke a o bitsa e ba wena jehova ntate re utlwelang botlhoko papa ba na le bana ba gago lefatshe ka bophara ba na le botlhe jehova ntate ba tlogetse lefatshe lena ka bolwetse bo bo tletseng jehova e ba wena modimo ba utlwelang botlhoko le malapa bona ko o biditse konyana mmabaledi modimong maatla modimo dikgaogelo tsotlhe maina ke a mararo la ntate le la mora la moya o boitshepo amen Palo ya lentswe la rona re fumana mo pukung ya bobedi ya dikronika tema ya bosupa temanennyane re tla thoma bala go 12 13 and 14 yona e balega ka tsela e

gore pula e sene le ga nka romela tsie ya senya lefatshe le ga nka romela lefu la sena setšhaba saka 14 ha setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlhego sa ka sa fapoga tseleng tsa sona tse kgopo le nna ke tla utlwa ke le magodimong ke tla lebala sebe sa bona mme ke tla fodisa lefatshe la bona lentswe la morena le felela moo amen momamedi o motle nkadime tsebe tsa gago tsa moya gore tle re tsamaisane mo lefokolle ke rata ke simolola ka mantswe a buang ke jehova a bua le solomone mohlomong ka sena sebaka o bua le nna le wena utlwa ga bua le solomone mo 12 o re ke utlwile thapelo ya gago re ke tle ke kutle ke boelele morago ke tle ke ye mo temaneng ya bo 14 ha setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlhogo sa ka ke rata go bua ka mantle a ga setšhaba sa ka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlhogo sa ka go bua jehova modimo yo maatla modimo yo a batlang gore nna le wena phirmana letsatsi re ikokobetse mme re rapele setšhaba sa modimo re latlhile go ikokobetsa re latlhile borona re latlhile identity ye modimo a re beileng ka yona gonne ke lena lefatshe le wetse ke bolweti bao bo bo seneng kalafi mme ka tseno modimo o re ga re ka ikokobetsa mme ra batla sefatlhego sa gagwe a ka fodisa lefatshe a ka nnesa pula a ka re utlwa le legodimong yes modimo a ka re utlwa fela ga re ikokobetsa mme re rapela but lefatshe la rona le le le fetohile le fetohetse modimo yo a phelang lefatshe la rona re iketsetsa ka go rata ga rona mme melao ke ya rona e e beiwang e re iphang yona mme re sa tsamaye ka molao e e beiwang ya modimo re sa tsamaye ka molao e modimo a re fileng yona mme lentswe la kajeno le re

humble themselves let us humble a re tlogeleng tsela tsa rona tsa re di dirang tse mpe tse modimo a re bolelang gore a ka romelela tsie ya senya lefatshe ke eng tse re di etsang tse mpe bana ba bolaiwa basadi ba bolaiwa mme re iphile nnotagi ra fetoga ra fetoga manaba a botho ra fetoga ra lebala modimo mme modimo ka tseno re let us humble ourselves a re batleng sefatlhogo sa modimo a re ikokobetseng mme re rapele re batle sefatlhogo sa modimo mme modimo o tla re utlwa a re utlwela botlhoko le yone pheko ya bolwetse bo modimo o tla re utlwa a re utlwela botlhoko mme ya ba teng but if we humble ourselves lentswe le re ha setšhaba saka utlwa modimo o bolela le solomon ha setšhaba saka se ka ikokobetsa se se bitswang ka lebitso laka re bitswa ka lebitso la modimo mme sa rena ke gore modimo o batla re ikokobetse modimo ke modimo ya utlwang modimo ke modimo a kileng a tswalela melomo ya tau daniele motlhankagwe a latlhetswe ka mogare ga yona ke bua ka thapelo e ntileng thapelo e maatla e batlang go retle re ikokobetse pele ga sefatlhogo sa modimo re leng bana ba modimo utlwa utlwa utlwa ngwaneso utlwa utlwa wena yo o rategang modimo a bua le nna le wena modimo yo maatla a re ha setšhaba saka se ka ikokobetsa mme sa batla sefatlhogo saka ra rapela modimo o tla re utlwa ga se modimo yo a ka re kwalelang ga se modimo yo a thibileng ditsebe fela fela lentswe le re ga re ikokobetsa let us humble ourselves mme modimo o tla re utlwa utlwa ge dafita mohlanka wa modimo ga bolela mo pisalomeng ya gagwe 95 o re mositsi tlong re khumameng re iname re we fase ka matolo pele ga jehova mmopi wa rona yena re e tlong e tlong re weng fatshe ka matolo re bitse modimo re ra ke bua ka thapelo ke bua ka go ikokobetsa ke bua ka go batla sefatlhogo sa modimo those are three keys tse lentswe la ka tseno le re botsang re bueng ka go batla sefatlhego sa modimo mme re tswe mo dilong tsa tse kgopo tse re di etsang mme re tswe mo dilong tse kgopo tse modimo tse di senyang lefatshe tse di etsang gore modimo o utlwa ge re bolela ko pukung ya kgale ya pele genesis chapter 6 modimo mo a kileng a utlwa botlhoko gore why ne ke dira motho gonne motho o latlhile botho a re boaleleng re batle sefatlhogo sa modimo yena ramatla otlhe yena o tla re utlwelang botlhoko yena mmabaledi wa ditšhaba if we humble ourselves e re ke tle ngwaneso ke tshabe nako ke tswalele ke bue ka lentswe le le tswang mo pukung ya john first john chapter chapter 1 verse verse 7 first john chapter 1 verse 7 ha ha ha ha lentswe monna yo kileng a ba ka mogara sephatlhaphate sa batmose yo modimo kile a mmontsha tsotlhe tsa legodimo le lefatshe mme a kgonnye matlho a re but if we walk in the light as

us from all our sin madi a phelang a jesu a ka tlisa le go kolomaka dibe le malwetse otlhe if we humble ourselves morena modimo maatla ke a leboga sebaka le lentswe le le boletseng